Журналист булып кына популяр булып булмый. Шулкадәр йөрәгемә тия инде шулай бер. Өч хәрефтән торган роман язган кешеләр дә
Димәк, безнең бәһабез дә шундый гына була. Ягъни ул берничә җирдә эшләргә мәҗбүр. Әйе, ул берничә җирдә эшләргә. Һәм аягүрә эшли.
Аягүрә.
Аягүрә эшли, шуңа күрә хаталар китә. Саңгыраудыр инде, әйе.

кайтты. Әлбәттә. Татар телендә эшләүче кешеләргә дә карата игътибар атты. Әмма менә теге э, юлларда барганда, шул ук метрода, әмма бигрәк тә метрода менә татар сүзләре ниткән язылган кайбер кимчелекләре булса да иә кайбер кимчелекләре булса да язулар бар бит инде күңелле бит инде шуларны укып барырга менә мин аларны уйлыйм да менә бу бөтенләй телне белмәгән ничектер татар теленә кызыксындыру уята торган проектлар Ә менә гомер буе татар телендә эшләгән, гомер буе татар милләтен күтәрәм, татар телен үстерәм дип эшләгән шәхесләргә карата ничектер игътибар һаман шул ук. Минемчә бит инде бу дөрес түгел. Менә нәкъ менә татар гомер буе татар телендә яисә инде яшь кеше дә гомерен шул татар теленә багышланган журналистларга карата да игътибар булырга тиеш. Мин моны нәрсәгә әйтәм инде менә соңгы вакытта журналистлар да бит язучылык эшенә кереп киттеләр. Журналист булып кына популяр булып булмый. Мөгаен, журналистка татар журналистына, татар язучысы булу дәрәҗәсенә ирешергә дә кирәк. Әле күптән түгел генә Татмедиада узган брифинг вакытында безнең язучылар Татарстан язучылар берлеге рәисе Ркаил әфәнде журналист дәрәҗәсеннән язучы дәрәсәсенә күтәрелгән яки роман язган кеше ул инде генерал генерал белән чагыштырды ә менә бу очракта гомер буе язган журналистларның күңелләрендә бу канәгатьсезлек тудырды алар лейтенантмы ефрейтор гынамы рүзилә бөтенләй ефрейтор дип әйтте һәм ул рүзиләнең дә күңелен рәнҗетте шулай ук минекен дә Ләкин без беләбез бит инде, менә өч хәрефле, өч хәрефтән торган роман язган кешеләр дә әллә кем түгел дип әйтим инде бу өлкәдән дә менә бу безнең кыямовлар кыздыра тапшыру җәмәгать безнең дошманнарыбызны да арттырды менә монда чыгып утырып сөйләп утыру ул җиңел дип уйламагыз безнең менә тормышта да профессиябездә дә дошманнары артты Бәлки татар журналистларына Менә акчаны сиңа- арттырыргадыр. Бысы үзеннән үзе арттырырга кирәк. Әмма менә бу әле теге э, безнең тапшыруларыбызның нәтиҗәсе буларак менә сиңа үзеңә дә сүзләр әйтүчеләр булгандыр. Нәрсәләр Әлбәттә, әйттеләр сиңа әйттеләр.
Әлбәттә. Э, Ул инде киң катлам тамашачыларга кызыклы булырдыр дип уйламыйм. Миңа әйтүчеләр булды. Менә эшләмичә генә чыгып утырасыз, тәнкыйтьләп кенә утырасыз, без эшлибез, сез эшләмисез дип. Э, Ну, эшләгән, кемнең эшләгән, эшләмәгәнен инде киләчәк күрсәтер, вакыт күрсәтер дигәндәй анысы сүз дә юк һәркемнең иҗаты үзенә кадерле инде тия торгандыр әлбәттә ләкин тәнкыйть кирәкле шәйдер дигәндәй с легким паром киносы искә төшә хирург әйтә бит я делаю людям больно чтобы потом было хорошо без менә шулай иттереп э, кимчелекләрне күрсәтеп киләчәктә яхшы булсын дип тырышабыз инде үзебезчә Менә шул уңайдан мин әйтәсе килгән тәкъдимем бар. Без бит инде менә никадәр тапшырулар эшләдек. Һәм анда кимчелекләрнең күп икәнен сиздек. Безнең радиода, телевидениедә, матбугат органнарында, басма органнарда шактый гына күп хаталар бар. Эфир хаталары. Менә минем белүемчә... Бу хаталарны профессионал кешеләр генә күрергә мөмкин әле, беренче карашка. Әйе. Менә алар булмасын өчен журналистиканың телен, бигрәк тә татар телен саклыйбыз икән. Әгәр дә журналист хаталы яза икән, мәсәлән, хаталы э, сөйли икән, димәк, башка кешегә нәрсә кала? Алар бит инде эталон итеп безнең матбугат мәгълүмат органнарын шулай күрәләр. Телекоммуникацияләрне бездә, димәк, идеаль әдәби тел булырга тиеш. Әгәр дә ул безнең юк икән,

Димәк, менә бусы да бер проблема. Икенчесе, бу мәсьәләдән чишелеш юлы мен бер әйбер дә күрәм. Бәлки ничектер җыеп курслар үткәреп алырга кирәк. Барлык баш мөхәррирләргә, урынбасарларга, теләгән журналистларга э, э, галимнәрне җәлеп итеп, яхшы редакторларны җәлеп итеп, әдәби редакцияләү, стилистика буенча.

Сәнгать институтында да бит инде яшь галимнәребез бар. Менә телне яхшы белә торган, бәлкем алар белән тыгызрак элемтәдә торырга кирәктер. Менә бу очракта безнең Татмедиа җитәкчелегенең дә әзрәк финанслар, финанс ягын әзрәк күтәреп, менә шул курсларны оештырырга тәкъдим итәр идем мин. Менә син Мөршидә әйтеп киттең метро дип, әйме? Менә шул метрода игътибар итәсездер, э, Баштан автобусны әйтик әле, менә егылып китмәс өчен, җәрәхәтләнмәс өчен фәлән фәлән. Автобуста бит инде кеше җәрәхәтләнми. Шул кадәр йөрәгемә тиен, шулай бер. Имгәнү турында сүз бара. Ушиб. Кеше егылып киткәчә һичшиксез егылып кулын җырта да аннан кан саркып чыга дигән сүз түгел. Җәрәхәт шул бит инде ул. Ә монда имгәнү турында сүз бара. Аларны менә төзәткән кеше юк. Метрода. Ул инде ничә елдан бирле бара бу әйберләр? Метрода да бар шундый әйбер. Тимер юл вокзалының дип сөйләшәләр. Я булмаса әти, динар, 3 динар акча бирде, 2 динар, кертик, кертик дигән сүз. Менә шуңа күрә әйтәсем килә. Мөхтәрәм җәмәгать, игътибарлы булыгыз, бигрәк тә эфирда эшләүчеләр. Татар телендә цвяканье дигән күренеш юк. Менә бу ц авазын без кулланмыйбыз. Бездә гомумән д, т авазлары

Дәүләт киңәшчесе, киңәшче, ансы әйбәт, ансы үз урынында кала. Сердәшче дигән сүзгә шеше кирәкмәгән җирләргә өстәргә кирәк түгел андый сүзләрдә еш очрый. Кызганыч акыр. Кызганычка күрә.
Беләсезме, менә без әйтеп киттек бит инде татар теленең сафлыгы турында журналистикада, э, язма матбугатта, радио, телевидениеларда. Менә хәзерге вәзгыять вакытында име миңа калса Э, татар матбугатында теләсә нинди татар матбугатында булсынмы ул олылар өчен булсынмы ул балалар өчен әйме э, татар э, тарихында әйме күренекле шәхесләр турында кечкенә генә язмалар булса да урнаштырырга кирәк бу беренчедән әйме яшь буында менә милләтеңә карата горурлык хисе тудыра ихтирам карале бу бездә дә шундый бөек шәхесләр бар икән бит дип кызыксына башлый бала без үзебез бала үстергән кеше буларак мин моны әйтәм Менә мине сөендергәне шул, безнең Сабантуй газетасы, э, газета бит инде ул журнал Ага. форматына күчкән әйме. Менә мине соңгы бит- битендә менә татар теле дәресләре урнаштырып баралар, әфәрин диясе килә аларга. Беләсезме, безнең мәдәни җомга инде ул тел турында, милләт язмышы турында кызыклы язмалар бирә, менә шәхесләр турында да анда кызыксынып укыйсың, әйме. Менә башка матбугат органнарында шул ук шәһри Казаннар да сәхнә журналлары да теге сәхнә бүгенге сәхнә йолдызларын белән генә чикләнмәсеннәр менә татар милләтенә кагылышлы горурлык хисе тутыра торган шәхесләр турында язсыннар иде Бу тәкъдимнәрне мин кабул итәм, миңа ошый. Э, тамашачыларга тагын ошый дигәннән искә төште. Берничә генә лайфхак әйтеп узасым килә. Ошады һәм охшады сүзләрен бутыйлар да бутыйлар. Охшады ул охшаган, похож дигән сүз. Улым үземә охшаган, ошады, понравилось.

Айрым тарих. Журналист э, дәрәҗәсен күтәрүгә өлеш кертик әле. Җәмәгать мин коллегалар сезгә мөрәҗәгать итәм.